Marwa Ben Ruto awacho ni ago erokamano ne Ruto ahinya kendo kuom gik ma Ruto otimo. To mar ariyo, adwa ni joma chiegni gi Ruto ni uneno gima ne otimre ka nyis Ruto nodhi anono kacha sa apar gariyo okinyi ong'e komomiwa gik momiwa chak dhigo mbele. To mar ariyo, wabiro miye sapot ma kata Ruto ok oyombo. Wani wabiro gokinyi molo ng'ata ng'ata. Nyaka Ruto ema lande Kenya ka. Gimomiyo awacho mano nitie. An ajanyiego molo ng'ata ng'ata. Okuyu ng'ama ok adwar monego tho e piny te. Gimomiyo ok adwar okuyu chal kamano. Ka Ken- Kenyatta noketo Odinga ka guok moketo dustbin. Raila be gichak giduogi luoko mana kamano. Koro wato diwapaki. Awacho kama, jothurwa kaw kuchi sa apar ariyo okinyi mi William Ruto kura kik imedni kata matin. Jaluo moro amora mane pembeni kamoro amora kaw kuchi wadwoko ne Ruto lwedo mondo Ruto oti chieng' moa embe nodwok lwedo. Gimomiyo awacho kamano nitie. Wadhi tuo seven Onge jalang'o ma nitie Nairobi mani beto malo man Ruto biro konyowa go cha. Koro sani nyaka wakaw wuod kira ulang'o wadwok ne tende mondo biro tiye tende maber otiek matam kaka odwaro mondo olosnwa gik modong' achiel ariyo adek kosetimo mago waonge kode gi wach. Achaka kwayo Mr. President School fee ma nyithindo kidok adoka ni pap ketna nyithindo nsom nono koro kati aini tiyo milele na milele tiya tiya aduogo kuom bunge mara awinjo ka jogo moko tetni kae An nono luoch tem wadhi ga pap. An pod awacho ni awacha, an ang'e ni an ng'at an to noluoch. Gimomiyo awacho an ng'at an to noluoch, oluoch nosekelonwa lokruok maduong'. Sikunde okelo gimoro amora, kanyo waywa ka mar polisi, nokwany mana nyithindo e ute kaka kanyuogo, kanyuogo, kanyuogo. Koro luoch ne mwaduoko, to ng'ato ang'ata mantie, kaw kuchi iki, imiya an to noluoch. Kech kun jok dhi lal, to kidhi miyo ng'at moro dafuo, sa apar gariyo okinyi, watiek. Ang'eyo ni rafuo kuma dhi dhi oke, an achung' en ja kanisa na tang'eyo gimomiyo awa ni ok odhi, kata en bong'eyo ni ok otim nade, ok odhi. Achako abiro kawacho kama, jokuoge moko man dot dot dot dot ka man rafuo koriembo mano Anton Oluoch oriembo ka emopong'o ka rafuo jokuoge ka wang' ineno kodo malore kod gimecho koro kamineno gimeche kaka ang'egi wang' irore kanyo pile pile ok migi sa apar oriyo kinyi awinjo ni gipango ni karuto biro biro ni ti gipango ni gibiro kelo lweny moro ni gibiro wuone anto gibiro ng'e Nairobi wane mwapango idwaro ot maling' ti pachi nyase ng'ati ng'e lweta Gus milando gane gus, an biro bedo ka an an kuon gi. Akuon akada ka mo dadi yo kod dadi yo kod. An to no lo em bunge maro kendo pod itie ka dek tat. Ngamo no ka dek no dhi omany mar min gi mo. Sasa ni ngamo pogo ma onge abagus ka mara mora. Imi iti dhi, imi iti dhi, imi iti dhi. Tok mar jomoko. Niko kon kon kidwaro bazari kindako ibono nit kodi. An kanyo to aonge akwe. Ok wanyal miyo ng'at machal kamano. Wadwa ng'at ma wiye riek. Ng'at ma wiye ma kodhi ni pak to miyi. Kane awacho ne Anton luoche wang'e. Ne Anton jokuoge biro uka nogologi. Mano ng'ama winjira godo. Kakuji wadhigo mbele. Aduoge madha Oruma Otila kaw tich araka araka owero nyane eko choko jomoko adek ni ene an kasing ni ng'ama rem dong ji adek kata ng'ama nyokadho ka madhi ng'ado ndara onge nyokadho dhano ba auchiel moko bedo kacha to en gi mine moko auchiel moko aboro Makana duol nyoye. Sona nyo ka ok reto ket nyo ma modo. To ma nyo ji ok dwar gigo wera. Dhi dala. Dhi dag yie. Onge gimoro amora. Otila pangri ka ionge wach moro ok idwa chung. Wera na fa. Na koni kel kod ka modo wagol pundo dhi dala. Wazan waol gi misigo. Wadwa sauzi chobe wang'e. Ok wabi tugo gi ng'ato ang'ata mbele. Orumo wane mwago koko. Sane dhi ng'iyo pi pukore ka echa tok kinde kacha moji onego modhi. Nyosa yie owe kanyo go baba baba baba. Pi lo lal erian. Ni mondo MC MC marango ok dogi kata otima. Awinjo ka jomoko wacho do amado ado amoka rie dek. Ni wacho ni pod wacho ni ni ni no wera dhi kolo kanye. Ok dhi jalendo da so fuku an go. Chieng' man watiegi en unega gino otimo nade? Nodhiyo. An atiyo kamano jothurwa kauru madong nodhigo be.